Maitei. Maitei mbo'ehára. Mba'éichapa pende ka'aru. Ore ka'aru porãiterei ha nde. Iporãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez, añembokatupyry mbo'ehagusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára ha'e Zunilda Ocampo Sosa.

Che aime porã péicha javy'a. Maitei che mbo'ehára, maitei che irũnguéra, javy'áke, javy'áke ñañembosarái. Pende katupyry etere, neĩ. Ha peñareko ñande katupyryrã. Oipuru hekopete umi mokõi ñe'ẽ he'iséva peteĩ mba'énte. Ombohesakã umi ñe'ẽ nahesakã porãiva térã oipu'ã'ỹva oipuruha pe ñe'ẽ ryru térã oijeporekávo ñe'ẽ he'isejojáva ha he'isejoavýva. Ñane mbo'epy kuare pegua ha'e ñe'ẽ he'isejojávape ha he'ise karai ñe'ẽme sinónimos. Ha pejareko irundy techaukarã, peteĩháme oĩ, oikũmby ñe'ẽ pyahu he'iséva, mokõiháme ohechakuaa ñe'ẽ he'ise jojáva jehaipyrépe. Mbohapyhápe oipuru ñe'ẽ he'ise jojáva jehaipyrépe. Irundyhápe omyesakã ñe'ẽ he'isejojáva rupi. Ha peñañepyrũ hag̃ua ñambojoaju he'isevare. Ha pe oĩ ñamoñe'ẽta ha ñambojoajúta. Oĩ porãpa? Oĩ porã mbo'ehára. Néi. Ha pejareko he'i'ape vy'a, tapỹi, ñembyahýi, inimbe, ja, ja ho'i.

Avare he'ise avei pa'i. Akãrangue ãva. Tory vy'a. Néi, ape jarekove ñane rembiaporã, ñamoñe'ẽta kirirĩháme ha upéi amoñe'ẽ ayvúpe. Ñañepyrũmíta ñamoñe'ẽ kirirĩháme. Che tapỹi héra ñanemoñe'ẽrã. Ñañepyrũ katu.

Che rógape mitã agua hese, tembi'u aku porã, vare'a ohape joko, ne'ĩramírõ g̃uarã, og̃uahẽma ne ñembyahýi. Che kotýpe katu oĩ inimbe che ra'arõva vy'a ha tory che aho'i. Amañárõ che rupáre ajepysóva kerayvoty meménte.

Mombyrýgui ajúvo, che rógapente aguã hese, tembi'u ahu porã vare'a ohapejoko. Ne'ĩramírõ g̃uarã aguahẽmane, og̃uahẽmane ñembyahýi. Che

Otopáma mbyakara. Mba'épa? Ámbre he'ise avei. Ámbre. Ajepáme katu mbyry che irũ. Ápe jareko Tupã.

Kola torýpe oho mbo'ehaópe. Kola torýpe oho mbo'ehaópe.

Ambue ereko óga. Épa ñaimíta óga. Pe óga iky'a. Pe óga iky'a.

Ambuéia reko tupa.

Vy'áre mba'e ja'erã? Umi mitã vy'ápe oho kokuépe. Oĩ porãiha rei. Che irũ, ambue, mba'e ja'erã etapỹire? Che tapỹi iporã. Che tapỹi iporã. Oĩ porãite rei. Mba'e ja'erã e'ógare? Pe óga iky'a. Pe óga iky'a. Oĩ porãite rei. Ambuépe, vare'áre mba'e ja'erã?

Ha pejarekue ambue tembiapo. Aheka ñe'ẽ he'ise jojáva, a, leka, ja, aramboha, jare, overa, tuicha, po'i, puku. Mba'e he'ise he'ise jojáva? Péa he'ise hína isinónimo karaiñe'ẽpe.

Overa oĩ ambue. Overa. Épa la overa. Atopáma mbo'ehára, omimbi. Ajépa nde katu myry che irũ. Omimbi. Ambue jereko tuicha.

Piru. Piru. Ajépa pe katupyry che irũ. Pu'u mamá he'ise. Jajeporekami. Atopáma mbo'ehára. Atopáma. Yvate. Yvate. Ajépa nde katupyry. Ni. Ñamoñe'ẽmije. Lekaja. Tuja. Tuja. Aramboha. Akãngyta. Je'are. Ky'a. Overa. Omimbi. Tuicha. Kakuaa. Po'i. Piru. Puku. Yvate. Oĩ porãiterei ñane rembiapo. Pahápe jareko, amohu'ãvo ambohovái

Néi, ame'ẽ peẽme aguyje, che pytyvõ haguére, ikatu makuaagã jaha ñande rógape, ha ñañangareko penda ñandejehe, jaipuru va'erã jurumo'ãha, ñasẽta ramo alcohol en gel, jajohĩ va'erã ñande po, y ha ka'ũme. Aguyje, ikatúma jaha. Aguyje nde.